Әгәр сез Мария Кюри кулъязмаларына күз салырга теләсәгез, сезгә дәгъвалардан баш тарту кәгазенә кул куярга һәм үзегезне радиациядән саклау өчен саклагыч кием кияргә туры киләчәк. Кюри ханымның үзенең калдыклары да аның эзләнү эшләренең үзәгендә булган радиациядән саклаучы кургаш табутта күмелгән була. Һәм бәлки бу аның үлеменең сәбәбедер дә. Ул вакытта Рәсәй составына кергән Польша башкаласы Варшавада үскән яшь Мария, ул вакытта кыз фамилиясе Мария Складовска, искиткеч укучы булган, ләкин аның юлында очраган каршылыклары да әз булмаган. Кыз буларак, ул югары белем ала алмаган. Моңа каршы чыгып, Мария поляк яшьләренә яшерен белем бирә торган оешма Очучан университетка укырга кергән. Үзе акча җыеп, гувернантка һәм репетитор булып эшләп, ул атаклы Сорбоннада укыр өчен Парижга күчеп китә алган. Анда Мария физика һәм математика буенча диплом ала, гәрчә ипи һәм чәй белән генә торып, ә кайвакытта ачтан аңын җуйса да. Парижда Мария үзенең йөрәген һәм лабораториясен бүлешкән физик Пьер Кюрины очрата. Тик Мария Польшага кайту турында хыяллана. Әмма Варшавага кайтканнан соң ул хатын-кыз өчен фән өлкәсендә эш булмау авырлыгына юлыга. Ләкин әле өмет чаткылары сүнми. Парижда аны яраткан Пьер көтә. Яшь парлар тиз генә өйләнешәләр һәм җитди фәнни командага әйләнәләр. Мария Кюри башка бер физикның эше белән дә кызыксына. 1896 елда Анри Беккерель уранның фотопленкага үзара йогынты ясарга сәләтле спонтан рәвештә сихри рентген нурланышы бүлеп чыгаруын ача. Кюри тиздән мондый нурланышны шулай ук торий элементы бирүен ача. Ә иң мөһиме, нурланыш көче физик һәм химик үзгәрештән түгел, ә бары тик элементлар саныннан гына торган. Моннан чыгып, Мария нурланышны һәр элементның атомындагы ниндидер тирән нигезле бер әйбердән чыга дигән нәтиҗәгә килә. Бу катгый хәлиткеч идея була һәм бүленмәс объект буларак кабул ителгән элеккеге атом моделен кире кагарга булыша. Аннары, игътибарны супер радиоактив мәгъдәнгә, ул да булса, уранинитка юнәлдереп, бер уран гына бөтен нурланышны тудыра алмаганына Кюри төшенә. Димәк, тагын кайсы радиоактив элементлар моның өчен җаваплы булырга мөмкин иде икән? 1898 елда кюрилар ике яңа элемент турында хәбәр итәләр. Берсе Мариянең туган иле Польша хөрмәтенә аталган Полоний һәм радий, латин сүзе нур дигәнне аңлата. Алар шулай ук радиоактивлык терминын да уйлап табалар. 1902 елга кюрилар берничә тонна ураниттан уннан бер грамм чиста радий хлориды тозын аералар. Бу ул вакыт өчен зур батырлык була. Соңрак шул ук елны Пьер Кюри һәм Анри Беккерель физик өлкәсендә Нобель премиясенә тәкъдим ителәләр. Ләкин бу вакытта Марияны искә алмыйлар. Пьер үзенең максаты итеп хатынын бу дәрәҗәгә лаеклы итеп тануларын куя. Һәм инде 1903 елда Кюрилар икесе дә һәм Беккерель Нобель премиясенә лаек булалар. Ә Мария тарихка Нобель премиясе бирелгән беренче хатын булып керә. Финанслар яхшы булган һәм хөрмәтле юриларның эшләре гөрләп бара. Ләкин 1906 елда күп кеше йөри торган тыкрык аша чыкканда ат экипажы астында калып Пьер фаҗигале рәвештә һәлак була. Күңеле бушлык белән тулган Мария үзенең эзләнүләренә чума. Пьерның Сорбоннадагы укытучылык вазыйфасында бу университеттагы беренче хатын профессор буларак үзенә ала. Аның шәхси хезмәтләре нәтиҗәле булып чыга. 1911 елда Мария яңадан бу юлы химия өлкәсендә беренчеләрдән булып радий һәм полонийны ачу өчен, шулай ук чиста радий һәм аның катнашмаларын анализлаган өчен Нобель премиясен ала. Бу аны бүгенге көнгә кадәр ике төрле фән юнәлеше буенча Нобель премиясен алган беренче һәм бердәнбер кеше итә. Профессор Кюри үзенең ачышларын медицина тикшеренүләрен һәм дәвалау юнәлешен үзгәртеп эше белән бәйли. Беренче бөтен дөнья сугыш вакытында ул мобиль радиологик бүлекчәләр ача һәм нурланышның шешләргә ничек тәэсир итүен тикшерә. Әмма кешелеккә файда китерәм дип, ул үзен корбан иткән булып чыга. Кюри 1934 елда җилек авыруыннан вафат була. Бүгенге көнгә кадәр бу авыруны күп кеше нурланыш тәэсире китереп чыгарган дип саный.

Монтаж, Алинә Галиәхмәтова, текстны укыды, тикшерде һәм тавышлыландырды, Булат Шәймиев. Гыйлем беләшмәсе, 2018 ел. Безнең киләсе чыгарылышларны да карап барасың килсә, каналга языл һәм, әлбәттә, белдерү төймәсенә дә басып куярга онытма.